Vawleicung thawng ka chim i Laitlang tlunpi ka duh bikmi cu ban pahnih a ngei lomi, ke pahnih a ngei lomi pa kha tlun ka tlunpi hi ka duhnak a sau tuk cang. Makha pa te kha a chuahkehnak kong le a boa kong chiakhat tein vun ruat ta hmanh usih. fa hring law kutkut hnih ngei lo ke ke hnih ngei lomi fa hring law ka nih lainu piangthar lo piangthar lo le bang cu a chuah ka a hrom na hme lai a hrom mekmi tampi kan um lai zeicahdah a hrom na hme lai tiah cun hi ti kut lo le ka lo nunnak cha cun a thi ṭha deuh tiah a hrom metmi zong um khawh si Cucu in chim lo a dam komi hmanh dawkaw HBC biakinn thlang ah nau hna an hlonh. Hakha Dawrthar sang hna varong ah Laimi zong nih nau tampi kan hlonh cang cu. A dam komi bak hna a hlonhmi kan um a si ahcun kibul banbul chinchin cu hring ulaw nan thah lo ahcun ka bek si lai. Dam tein an pawimi hmanh pei raifanh siibawi zat ah nan din kha. kan i cik deuh nan ti nau hrawk pazat dan an um hi biakinn chung ummi ah hin nau hrawk balmi tampi nan um hrimhrim la zei khoman selaw kha kong kha cu pathian bia nan rak theih hlan si caah nan rak hrawh le cang fom cu ta kha cu zat hlan dang si selop kutbul kebul a hringmi nu le pa hi zei tluk in dah an lungre rak theih lai i an ngaih a chiat lai Amah zong cu a hung ṭhang lian ve i a sermon zeimazat ka ngai i ka ngakchiat lioah hi bantuk minung hi zeidah tiah ka ruate a ti. A ha ṭawl vialte khan an hmuh kha hika na chiah tin a ha ai ṭawl kha pulpit cungah vun dir tikah sin cung te ra i ke ngei lo kan ti fam cu compei ke bantuk ten pulpit cungah dir kha kan zaten kan theihmi si. Thawngṭha vun chim ciammam i cu kut lo le kelo i thawngṭha chimmi cu a tam cem a chimmi hi rejoice in the Lord ti hi si Bawipa i lawm u tiah a sam an tam cem si a dir ah hin do annih cu phungchim hau ti lo cu zei ruangah dah a dir an phungchim hau ti lo te cun kut a ngei lomi ke a ngei lomi pa nih Bawipa i lawm u tiah chim ahcun a dih cang Kannih hna Bawipa i lawm u ti cu a phung zong ah khin kan hei rual awh si awk si ko kan ti. Kut a ngei lomi le ke a ngei lomi pa nih rejoice in the Lord Bawipa i lawm u tiah sermon a chim tikah hin tah lo awk le i lawmh lo awk hi a ṭha lo i Laitlang hung tlung ve se ti hi ka duh ngai ngai. Tete a khanmi cu ram sawm le ring lo ah thawngṭha ka chim ee ti. Nihin vawlei cung i international speaker vialte lak i a busy bik pawl ah hin makapa khai tel. Vawlei cung thawngtha chim vialte lak i ai manh lo bik cam speaker ah cun kut ngei lomi le ke ngei lomi kha to ai tel cu. a si ahcun kut le ke a ngei lomi hmanh nih thawngṭha chim khawh a si ahcun nang le kei zong kan kal kho ve lo maw ti hi sawm le zuamcawh kan duhmi hna si pathian hi hman khawh lomi a ngei lo holh ah a hmang khotu pathian si mitcaw zong a hmang khotu pathian a si voikhat cu india ram ah missionary korea pa thawngṭha chim i India ram cu Mirang holh in chim a hau i Mirang holh in phung a chim i keimah Laipa hmanh nih a Mirang holh hi ka thei kho ṭi ṭha lo. Ṭuanti sari a ti. Ṭuanti sari ti cu kul le thum tinak khi si. Chapṭha ṭuanti sari a ti. a kul le thum le a kul le li rial zong ka lawngpa thi awk a ṭha lo sinain thawngṭha vun chim ciammam i ai biatak tuk siaherhnak a ngei tuk tikah a thiam lo tuknak kha ka thazaang a cang i bawipa hi tluk i holh a thiam ve lomi pa zong ningzak bak lo i pathian rian a ṭuan a si siah cun kei holh apa zong na ka hman khawh ve ko lai ka ti cu mirang holh thiam lo taktak pa biachim ka ngaih ahcun thazaang tampi ka la a caan ahcun a thiammi sinin thazaang kan la nain a caan ahcun thiam lopi ai thawhmi nun zongin thazaang nan lak tawn cu ahodah pheh awk a um Zeidah pheh awk um? Cucaah Pathian hi hman khawh lomi a ngei lo i ngakchiapa kutte i chang panga le nga pahnih zong hi Bawipa nih minung thong tampi ca a zatter ko. Peknak i a sang cemmi hi phaisa si lo. Peknak i a sang cemmi cu thinlung a si. Peknak vialte a sang cemmi cu thinlung le nunnak a si. A vun changtu cu peknak a sang bik a vun changtu cu thilti khawhnak talen pek hi Bawipa cai peknak hi a sang cem a chang a si.